السلام علیکم سامعین اج میں جیڑی چیز تساں دوستاں واسطے گن کے آیا وہ ہے اکبر بادشاہ کا قصہ قصہ بڑا دلچسپ ہے جڑے تاں اسی دی دہائی دے لوگ ان انہاں تاں یہ قصے ضرور سنے ہوئے ہیں لیکن جڑے اج کل دے نوجوان ہیں انہاں یہ قصے بدقسمتی نال نہیں سن سکے قصہ بڑا طویل ہے میں انہیاں قسطاں بنا کے تساں دوستاں دے نال شیئر کرے ساں قصے دا پہلا حصہ میں تساں دوستاں دے نال شیئر کرنا پیاں اور امید کرنا کہ میرا ایک قصہ تساں دوستوں کو ضرور پسند آسی اکبر اعظم نے خواب ڈٹا کہ رات دا ٹیم ہے تے اوں ستا تے اوں خواب ڈٹھا کہ اوندے ہتھ اتے ہک بہوں وڈی پلیٹ ہے۔ پلیٹ دے اتے ہک سرخ پوش ہے یعنی رومال ہے۔ درمیان دے وچ ہک لٹو چلدا پئے ہک سائیڈ توں پلیٹ دیاں ڈلیاں کٹیج کٹیج کے تلے ڈھاندیاں پئین بئے سائیڈ توں پلیٹ جیڑی ہے او ودھدی ویندی ہے۔

ایہ بندہ جیڑھا ہئی ایہ خواب دی تعبیر پچھݨ واسطے ٹر پیا۔ شہر دے باہروں آیا تاں ہک سیکلی گھر ہئی یعنی جیڑھا ایہ کلی کرݨ آلا بندہ ہئی اوندے کولوں ہی پچھا کہ بھئی میں فلاں شہر ویݨا ہے اتھاں لوک سیاݨے ہن تے میکوں کوئی رستہ ݙسیں آ اوں آکھیا یار میں وی انہاں ہی ویندا پیاں تے آ ݙوہیں رل کے چلدے ہیں۔ ڈو بندے ٹر پئے ٹردے ٹردے رستے دے وچ ایک نہ کوئی تریل لگی تو انہاں کو ایک جھونپڑی نظر آئی تو یہ اتھا پہنچے ایک بزرگ بیٹھا آئی تے کلی دے وچ تے ٹیٹکاں دی واڑی آئی تے واڑی کو دیو راکھی بیٹھا کریں دا آئی ہون جڑے ویلے اتھا پہنچے ہوں انہوں پانی پلایا تے پانی پلاون دے بعد ایں بندے نے اوندے تے سوال کیتا اوں بزرگ تے کہ نیڑے دی ہئی یا پرے دی ہئی تے اوں آکھے نیڑے دی ہے اوں آکھے ڈو تے ودا ہے یا ترے تے ودا ہے تے اوں بزرگ نے آکھا کہ ڈو تے ودا ایں تریجا سوال کیتا ایں آکھیا کہ فصل پچھیتری ہئی یا آگیتری ہئی تاں اوں آکھیا فصل پچھیتری ہے۔ اے جے ویلے اگاں ٹرے تاں جیڑھا سکلی گھر آئی ایندے نال اوں ایندے کول پچھا کہ انہاں گالھیں دا کیا مطلب ہے جیڑھیاں تیں ہن کیتیاں۔ اوہاں کہ میں ایندے کول پچھیا ہے بھئی نیڑے دی ہئی یا پرے دی ہئی تاں میں پچھیا ہے بھئی تیڈی دید نیڑے دی ہے یا پرے دی ہے تاں اوہاں کہ نیڑے دی ہے پرے دی کوئی نہیں اوہاں دے میں ڈوجا جڑے ویلے سوال کیتا ہے کہ بھئی ڈو تے ودائیں یا ترائے تے ودائیں تاں اوہاں کہ میں الحمدللہ ڈو لتاں تے ٹردہ ودائیں حال میں سوٹی کو نہیں چاہی تے جڑا میں تریجہ سوال کیتا ہے کہ بھئی اگیتری ہئی یا پچھیتری ہئی تاں اونہاں کہے کہ ایہ پچھیتری ہے، میں پچھے بھئی اولاد ٹائم دی ہئی یا لیٹ اولاد تھئی وی تاں اونہاں کہے لیٹ اولاد تھئی ہے۔ ایہ ٹر پیا ہے، اگوں گئن تاں ہک جٹ آئی زمیندار آئی او بی چھٹیندا آندا ہئی۔ ایں اوندے کول پچھا ایں خواب گر نے جیڑھا خواب دی تعبیر ڈیوݨ آلا ہئی۔ ایں آکھے کہ بیج کھادا ہویا چھٹیندا ودیں یا ثابت چھٹیندا ودیں۔ او بڑا حیران تھیا تے اوں اکوں آکھا اوں آکھے یار عجیب مخلوق ہیں توں کیا کھادا ہویا بیج جندے ہے اوں آکھے یار توں میری گال کو سمجھا نہ ہے میرے آکھن دا مطلب اے کہ اگر تو بیج ادھار تے چاہ کے چھٹیندا پیں تو وت پہلے کھا چکا ہیں جے اگر بیج گھر دا ہوی تاں ودھ کاشت تھی پوسی ہا۔ ایہوں دی ایں دناوت تے بڑا محظوظ تھیا تے اوں اینکوں آکھا کہ آ میڈے گھر ٹک اج رات تے کل توں لگا ونجے۔ ایہ ہن ویندے پئے ہن تے جیڑھے ویلے رستے دے وچ اوں زمیندار کولوں ایں خوابگر نے پچھا۔ کہ بھئی تیرے گھر اچ بیا کون کون رہندا ہے تے اوں آکھیا کہ سارے گھر دے وچ بیا کوئی نی رہندا ہک میری نوجوان بیٹی ہے تے ہک میں رہنداں باقی سارے گھر اچ کوئی کونی تے ایں بندے نے اوکوں نصیحت کیتی کہ گھر گیا کر تے پہلے دروازہ کھڑکایا کر دروازے تے دستک ڈتی کر تے وت گھر گیا کر ایہ راجستانی آئی کوں غصہ آ گیا تے ایہاں آکھیا کہ تیں میکوں بغیرت سمجھا ہے، تیں میڈی دھی دے اتے ایڈا وڈا الزام لا ڈتا ہے، ایہوں کوں سل چا کے تے ماری۔ خیر ایں چوکانی ڈتی تے سل ایکوں نہ لگی۔ ایہ غصے دے نال کبڑیچ کے اپنے دروازے کوں ایں لت ماری، دروازہ کھلا تے اندروں ایندی بیٹی دی آواز آئی کون ہے؟ میں تاں دھاندی پئی آمیں تے میں کپڑے وی کوئنہ پاتی بیٹھی۔ ایہ بڑا شرمندہ تھیا تے وارن ٻاہر آیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر آیا تے دھی کوں ساری کہانی ݙسوس کہ ایویں ایویں ہک بندہ ہئی، سیاݨا ہئی، پہلے اوں بیج آلی ڳالھ کیتی اے، وت اوں میکوں آکھیا اے بھئی گھر ونڄیں تاں تلے دروازہ کھڑکایا کر، میکوں غصہ آ ڳئے، میں اوکوں سل ماری اے، او سل تاں نئیں لڳی لیکن او ناراض تھی کے لڳ ڳئے۔ دھی نے ایکوں آکھیا کہ نئیں ہر قیمت دے وچ ونڄ کے توں بندے کوں ڳول اور او دانشور ہے تے میں اوندے کولو بہوں کچھ سکھنا چاہندی ہاں خیر اوندا پیو ٹر پیا تے ایک مسجد وچ او نماز پڑھدا کھڑا آئی اون ون کے انتظار کیتا تھوڑی دیر بعد او نماز تو ویلا تھیا تا اون دے قدم پکڑ کے دے کہ اج دی رات تو سارا مہمان ہے سارے گھر جل اون آکھیا کہ نہیں اج رات میں اللہ دا مہمان ہاں توں بے شک اپنے گھر چوں کھانا بھیج ڈیویں کل ڈینہہ دے ٹائم میں تھوڑے گھر آساں ایں گھر آ کے مرغا ذبح کیتا ایں دی بیٹی نے چودہ روٹیاں پکائیاں ڈونگا بھاجی دا بھر کے شوروے نال بوٹیاں نال ایں اپنے نوکر کو آکھا کہ ونجوں بندے کو ڈے آ تے ونج کے کوئی گال لازمی آکھیں اوکوں آکھیں کہ چنیں چورویں، تارے بے شمار تے دریا تار۔ انہاں دا نوکر جیڑھے ویلے راہ ءچ کھانا گھن کے آیا تے اوندے ذہن ءچ رولا پئے گیا اوں آکھے کیوں نہ ہووے کہ اتنی ساری بھاجی ہے اتنیاں ساریاں روٹیاں ہن تے او ہک بندہ انہاں کوں جھوٹا کر سٹیسی خمیچنیں اکوں ہے کائنا اوں راہ دے وچ بہہ کے کجھ روٹیاں وی کھا گیا بوٹیاں وی کھا گیا تھوڑا بہوں شورا وی پی گیا۔ اوں ونج کے اوں مہمان کو روٹی ڈتی تے ونج کے ہک پیغام ڈتا کہ بھائی میڈی با شہزادی آدی پئی آئی کہ چنے چونویں تارے بے شمار تے دریا تار۔ اوں سوداگر نے او جڑا مہمان آئی جڑے ویلے اوں کھانا کھا گھدا کھانا کھاون دے بعد اوں نوکر کو برتن ڈتے تے او کو آکھس ونج کے اپنی با شہزادی کو آکھیں کہ مہمان آہدا پیا ہے کہ چن دی ستویں تارا کوئی کوئی تے دریا جھاگ۔ جیڑھے ویلے ایہ پیغام گھن کرانگی سوداگر دا ایہ اوں اپنی با شہزادی کول آیا تے اوکوں آ کے ڈسوس کہ ایویں ایویں او مہمان آہدا پیے۔ اوکوں پتہ لگ گیا۔ اوں خیر نوکر کوں۔ نال ایہو کیتا، سختی کیتی تے اوندے کول پچھا تے اوں ڈسا ڈتا کہ واقعی ہی کھانا معدہ راہ اچ کھا گیاں میں۔ اس توں بعد لڑکی نے اپنے پیو کوں سڈا تے اوں کوں آکھا کہ ساڈے ایں وسبے دی ایہ ریت ہے کہ چھوہر اپنا منہ منگا ور گھن سگدی ہے۔ تے ایہ بندہ سیاݨا ہے، میں اینکوں ݙٹھا کوئنی، او سوہݨا ہے، کوڑھا ہے، جوان ہے، ٻڈھا ہے، لیکن میں اپݨے منہ منگدی پئی ہاں کہ میݙی شادی ایں بزرگ نال کر ݙتی ونڄے۔ اوں آکھیا کہ او تاں کافی عمر دا بندہ ہے تے توں اوندے نال شادی کیوں کرݨا چاہندیں؟ اوں آکھیا کہ میں اپݨے جیہا ذہین کہیں کوں نم سمجھدی، او وی ذہین آدمی اے، میں وی ذہین بندی ہاں تے ساݙا رشتہ تھی ڳیا تاں ساݙی جیڑھی اولاد اے بڑی دانشمر ڄمسی۔ خیر اوندا باپ من ڳیا اوندے نال اوں نکاح کر ݙتا، اے تاں وسدے رسدے پئے ہن۔ جیڑھا وزیر ہئی اوکوں خواب بھل ڳیا، او عورت دی مستی دے وچ مست تھی ڳیا۔ کجھ عرصہ گزر گیا ہک ڈیہاڑے اوں آکھے کہ میں واپس وطن تے وینداں تے اوں وطن دی تیاری شروع کر ڈتی ہن جیڑھی اگلی گالھ اے او میں اگلی قسط دے وچ تساں دوستاں دے نال شیئر کریساں کیونکہ اے قصہ بہوں لمبا اے میں چاہندا ہاں کہ ایندیاں ڈو قسطاں کر کے تساں دوستک تک پہنچاواں امید کرینداں کہ اے قصہ تساں زندگی دے وچ پہلی دفعہ سنڑدے پئے ہوسو اور تہاکوں ضرور پسند آسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وب۔